Йӕ хъуыдытӕ ныхӕстӕй нӕ фӕлӕ фылдӕр музыкӕйӕ чи дзуры, ахӕм адӕймаг. Уый ппӕтдӕр ӕй зонут, Берозты Таймураз. Дӕ бон хорз, Таймураз. Кӕй бон уый хорзы? Ӕгайтдӕр ма нӕм сымбӕлдтӕ абон, ӕмӕ мӕ фыццаг фарст, къонайы равзӕрды тыххӕй, кӕд гӕнӕн и, уӕд иу-цалдӕр ныхасы тыххӕй. Не ппӕтдӕр ӕй зонӕм, фӕлӕ чи йӕ нӕ зоны, уыдонӕн. Уыдис ахӕм хорз лӕг, хорз хистӕр Морауты Сослан. Мораут Сосланимӕ ӕз базонгӕ дӕн иу ӕхсӕз кӕнӕ авд азы размӕ, нал ӕй хъуыды кӕнын. Йод ӕз ахуыр кодтон аивӕдты училищейы ӕмӕ тезгъо кодтон Русланимӕ, Хъӕболоты Русланимӕ проспекты. Мӕн Руслан афтӕ, мӕнӕ дам ам иу цымыдисаг лӕг кусы, ма дам, сом бауайӕм, ма дӕ базонгӕ кӕнон йемӕ. Мы бацыдыстӕм, ма дзы Сослан куыста иунӕгӕй. Йеуӕд э, ирон цӕгъдӕнгӕрзтӕ йӕм уыдис цӕттӕйӕ ӕрмӕстдӕр далафӕндыр ӕмӕ хъисын фӕндыртӕ афтӕ ӕрдӕгконд. Ӕмӕ базонгӕ стӕм йемӕ, Мамам тынг зондджын, тынг цымыдисаг лӕг фӕкасти ӕмӕ йӕм цӕуын байдыдтон фӕсахуыр алы бон дӕр. Мӕ-иу нын чай сывӕрдта, мӕ сабыргай-сабыргай афтӕ чай цымгӕйӕ дзырдтам ирон культурӕйыл, ирон ӕгъдӕуттыл. Сослан наизусть зыдта Высоцкий, Есенин, ирон поэтты, уымӕй уӕлдай ма йӕхӕдӕг фыста ӕмдзӕвгӕтӕ, мӕй нын сӕ кастис. Мӕ афтӕ куыддӕр бауарзтон ӕй, уый дӕр мӕ бауарзта. Ӕмӕ уый фӕстӕ ӕрбакодтон ме мбӕлтты дӕр, Тимуры, Илаты Сашӕйы, Бестауты Натейы тедеты. Ӕмӕ автозугӕй цӕуын байдыдтам Сосланмӕ. Уыдон дӕр се мбӕлтты кодтой Сосланмӕ. Мӕ-иу Сосланы зӕрдӕмӕ дӕр цыдис, фӕсивӕдӕм кӕй цӕуынц, уый. Мӕ-дзы иууылдӕр бафӕстиат сты
Иуылдӕр, фӕлӕ къорды алчидӕр нӕ бацыди, уымӕн ӕмӕ кӕмӕндӕр слух нӕ уыди, музыкалон слух, кӕмӕндӕр фадат нӕ уыди цӕгъдын. Фӕлӕ Сосланмӕ цыдысты ӕнӕхъӕн дзугӕй фӕсивӕд. Ӕмӕ фӕндыртӕ куыд кодта, афтӕмӕй махӕн дӕр нӕ зонындзинӕдтӕ фылдӕрӕй фылдӕр кодтой. Ӕмӕ дыууадӕстӕнон фӕндыр сарӕзта, уый фӕстӕ ацыдыстӕм иумӕ хохмӕ Задӕлескмӕ, ем дзы цардис фӕстаг лалын-уадындзӕй зарӕг лӕг Цопойты Ламбег, Мӕнӕн Ламбек дӕр йӕ зондзинӕдтӕ бацамыдта. Мӕ афтӕмӕй байдыдтам хъуыды кӕнын къордыл. Фыццаджыдӕр нӕ хъуыды уыдис, цӕмӕй скӕнӕм къорд кафтимӕ. Ома, кафӕггӕнджыты къорд мах та сынцӕгъдӕм музыкӕ. Фӕлӕ уыдон кафынц рагон рохуаты цы кӕфтытӕ баззад, уыцы кӕфтытӕ. Сӕ зонгӕ ничиуал кӕны.
Ничиуал сӕ зоны. Ныр фӕрсӕм, фӕлӕ сӕ ничиуал зоны. Дӕттӕг уый кафт, Чепена, Ехсимӕ кафт, рагон дыууӕуӕладзыгон нӕртон симд, иуӕладзыгон нӕртон симд, тымбыл симд ӕмӕ Нӕ хъуыды уыди ахӕм. Скӕнӕм ахӕм къорд, кӕцы кафдзӕн ӕмӕ зардзӕн ӕмӕ цӕгъддзӕн ирон уадынгӕрзтыл. Фӕлӕ куы байдыдтам агурын фӕсивӕды, чи акафа, йе та хистӕрты чи нын бацамона, ахӕм кӕфтытӕ, уӕд сӕ не ссардтам ӕмӕ равзӕрстам мӕнӕ цы фӕндагыл слӕууыдыстӕм, уыцы фӕндаг. Цӕгъдын ирон музыкӕ аутентикон ӕгъдауӕй.

Там у ныртӕккӕ къонамӕ куыд бамбӕрстон, афтӕмӕй уыйас бирӕ бар нал дарыс, фӕлӕ музыкӕ нӕ фӕиппӕрдта. Ныртӕккӕ цы кусыс? Ӕвӕццӕгӕн, алы ирон адӕймаг дӕр зоны, цы у ханты цагъд ӕмӕ ханты цагъд йӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуы, нӕ? Фӕлӕ Ныр мӕнӕн мӕ хъуыды ис фӕлдисӕн, ӕмӕ сын ног музыкӕ, уымӕн ӕмӕ Ханты цагъд дӕр чидӕр кӕддӕр сфӕлдыста. Чи у адӕймагӕй сфӕлдыста, ӕвӕццӕгӕн та йе йӕ сыхаг, йе та иу сӕдӕ азы фӕстӕ чи царди, уыцы хорз музыкант дӕр гыццыл бакуыста уыцы музыкӕйыл. Мы ныр зонӕм Куытханты цагъд нӕ. Мӕн дӕр фӕнды ныр байдайын кусын ног музыкӕйыл. Фӕзындис нӕм Цыдӕр дардмӕ цӕуӕг хъуыдытӕ дӕм, ӕвӕццӕгӕн мӕнӕ ныртӕккӕ уыцы адӕмы кой дӕхӕдӕг куыд кӕныс, фӕнды дӕ, цӕмӕй кӕддӕр дӕ кой дӕр афтӕ ракӕной?
Гӕнӕн ис о. Хъазгӕ кӕн. Цыфӕнды хъазты дӕр дам рӕстдзинад Афтӕмӕй нӕм фӕзындис ног инструменттӕ дӕр. Мӕнӕ мемӕ ӕрбахастон уырыссаг ахуыйны двойная Карина, иронау

Ацы уасӕн нын сарӕзта Антон Платонов, не мбал, уырыссаг, стӕй ма нӕм ис иннӕ уырыссаг ӕмбал Данила Щербиноморьев, кӕцы нын сарӕзта лалым уадындз, ирон лалым уадындз. Антон Платонов та нын сарӕзта удӕвдз. Удӕвзӕй уӕлдай та балӕвар кодта ӕлыгуасӕн. Ӕлыгӕй конд у, мӕнӕ йе хситгӕнӕнтӕ цӕсгомы хуызӕн урӕзт цӕсгомы хуызӕн о ай та ирон орнамент ӕмӕ мӕн фӕнды цӕмӕй ацы уадындз иу сӕдӕ азы фӕстӕ ирон адӕм бауарзой сӕхӕдӕг ӕй кӕной ӕмӕ йыл цӕгъдой мӕнӕ Ныр алы ирон адӕймаг ирон фӕндыр кӕй хоны, хъандзал фӕндыр, уыцы фӕндыр дӕр мах кӕцӕйдӕр райстам, нӕхӕдӕгӕй не сфӕлдыстам. Фӕлӕ кӕд уӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕуа йӕ хъӕлӕс ӕртӕккӕ, уӕд мӕ гӕсгӕ ирон адӕмӕн дӕр фӕцӕудзӕн

Там ӕвӕццӕгӕн ӕртӕккӕ залы раз куы бадтай, сӕттын тыхджын къухӕмдзӕхст, сарӕзтаиккой размӕ нӕ буар зал уазал вӕййы йӕ цыдӕр нахуырзӕлтӕй, куы зӕгъон, уӕд нӕ фӕрӕдийдзынӕн. Бузӕг.
Цыдӕр, цыдӕр, цавӕрдӕр цыдӕр уӕларвон тых ӕни мӕнмӕ гӕсгӕ. Мӕнӕн дӕр сӕумӕ зӕрдӕмӕ йӕ хъӕлӕс. Бузныг.
Таму, афтӕ дӕм адӕймаг куы бакӕса, уӕд дӕ Хетӕгкаты Къостайы хуызӕн бахондзӕн исчи. Никуыдӕм уыди ахӕм хъуыдымӕ исты кинонывы уыцы роль ахъазӕй.
Роль... Ӕви дын зӕгъгӕ чи кӕна, уый нымайы?
Сӕг зӕгъгӕйӕ, кӕддӕриддӕр мӕ фӕндыдис исты кинойӕн ныффыссын музыкӕ. Фӕлӕ цӕмӕй мӕхӕдӕг ахъазон, ууыл

трагедитӕ, трагедитӕ драмӕтӕ, ахӕм кинотӕ. Ӕрыгон лӕппуйӕ уый фехъусын тынг ӕнахуыр хъуыддаг у. Нӕ уый нӕм тынг бирӕ хорз фӕсивӕд искӕцытӕн цӕуынц сӕ зӕрдӕмӕ хорз кинотӕ, хорз театры постановкӕтӕ. Фӕлӕ цӕмӕдӕр гӕсгӕ нӕ уырыссаг телеуынынады нын вдисынц ӕрмӕстдӕр боевиктӕ цыдӕр кӕрӕдзийы кӕм ӕргӕвдынц ахӕмтӕ ну уӕд та иннӕрдӕм фарст уыцы темӕйыл фӕлӕ иннӕрдӕм фарст зӕгъӕм берозты таймураз ахӕм адӕймаг сси ӕмӕ йыл киноныв сисын хъӕуы уыцы хъуыд фӕлӕу фӕлӕу ӕгӕр рагацау хъусыс уыцы хӕс йӕхимӕ райста голливуд зӕгъӕм чи дзы ахъазита бон актертӕй сӕйраг роль
джин керри Джим Керри?
Домыгӕсгӕ ӕнгӕстӕ сты? О, нӕ уый здӕра.
Мидыхъӕдӕй дӕр, мидварнӕй дӕр ӕмӕ О, мидварнӕй, мидварнӕй, о. Никуы ахъуыды кодтаин. Там у музыкӕйы дарддӕр ма цӕуыл дӕ зӕрдӕ ӕнувыд у?
Мӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуынц цалдӕр жанры музыкӕйы. Рок, джаз ӕмӕ аутентикон музыкӕ. Херс ма аутентикон музыкӕ ӕмӕ рок сты мӕнӕ арвмӕ зӕгъ кӕрӕдзимӕ куыд дардысты афтӕ?
Гӕнӕн ис, фӕлӕ уӕддӕр мӕ зӕрдӕмӕ цӕуынц мӕ ныр хъуыды кӕнын куыд сӕ бабӕттон кӕрӕдзи хсӕн. Ис цӕуыны. Алцыдӕр ис, фӕлӕ уымӕн хъӕуы зонад, талант ӕхца та ӕхца нӕ ӕхца хъӕуы исты куы рымысай музыкӕйы уӕд ӕй ныффыссын уымӕ хъӕуы хца фӕлӕ йӕ рымысын дӕ бон куы нӕ уа уӕд дын ницы хца уӕвгӕ хца ма стӕй кӕсыс ӕхца хъуамӕ дӕуӕн лӕггад кӕной ӕви ды лӕггад кӕныс ӕхцайӕн
Хца адӕймаджы хъӕуы, цӕмӕй цы бахӕра, ууыл ма хъуыды кӕна, фӕлӕ хъуыды кӕна аивадыл, кӕнӕ аивадӕй уӕлдӕр исты хъуыдытыл. Ныртӕккӕйы адӕймагӕн уый йӕ бон у дӕумӕ гӕсгӕ? Мӕ гӕсгӕ Уӕрӕсе. Цӕмӕ зӕгъын, цӕмӕ зӕгъын, уымӕн ӕмӕ ныртӕккӕ кӕй уынӕм ӕмӕ цы уынӕм, уымӕ гӕсгӕ адӕймаг фылдӕр хъуыды кӕны, цы бахӕра, ууыл. абон райсом уымӕй дарддӕр ӕмгъуыдмӕ йӕ бон бакӕсын дӕр нӕу, уымӕн мӕ цы уыдзӕн, уый йӕхӕдӕг дӕр нӕ зоны. Иттӕг раст. Кӕд раст уыдзӕн, уӕд мӕ раст дӕ, раст дӕ. Ӕз кӕй зонын, уыцы музыканттӕй уыдонӕй чидӕр кусы стройкӕйы, чидӕр кӕмдӕр звукорежиссерӕй, ома звукорежиссер дӕр вахс профессий у музыкантмӕ, фӕлӕ уӕддӕр скӕй зонын, уый у тынг хорз гитарист. Фӕлӕ гитарӕ нӕ цӕгъды, фӕлӕ кӕдӕмдӕр-иу бауайы исты чындзӕхсӕвмӕ, кӕнӕ исты ахӕм ӕнӕбӕззон концертмӕ. Мӕ-иу байдайы микрофонтӕ зилын, цыдӕртӕ кӕнын, йӕ йӕ талант нӕ у, йӕ талант у цӕгъдын гитарӕйӕ. Стӕй мӕ зонгӕмбӕлттӕй дӕр зӕгъӕм Ходы Олег. Ерходы Олег кусы филармонийы, фӕлӕ йын уӕддӕр нӕ фаг кӕны йӕ мызд. Ӕмӕ Олегимӕ арӕх фембӕлӕм ма хъуыды кӕнӕм, еныр цы фӕуӕм, кӕм бакусӕм, цӕмӕй райсом нӕ бон уа, сыгъдӕг сӕрӕй ахъуыды кӕнын аивадыл.
Мӕ сфӕлдыстадон адӕймаг кӕм хъуамӕ бакусай мӕ сӕрны ӕхсӕвы? Кӕм хъуамӕ бакусай, кӕнӕ хъуамӕ чындзӕхсӕвы зара, кӕнӕ хъуамӕ ацӕуа таксимӕ, кӕнӕ та исты стройкӕ? Мадыллон куыд фӕзӕгъынц, исчи къӕхтӕ дӕр ма сӕрфдзӕни, мӕнӕ цыма афтӕ иу къӕрццӕн йын йӕ хабӕрттӕ хъуамӕ бакӕнай. уый куыд у мӕ сфӕлдыстадмӕ вдӕлы ӕндӕр гӕнӕн нӕй ныр зӕгъӕм мӕнӕн бинонтӕ нӕ ома ус нӕма ракуырдтон мӕ куыддӕр нырма мӕнӕн мӕ бон у цӕрын ӕнӕ чындзӕхсӕвтӕй фӕлӕ ис ахӕмтӕ кӕцытӕн ис бинойнаг сывӕллӕттӕ мӕ хъӕуы кӕмдӕр кусын сывӕллӕттӕн нӕ зӕгъдзынӕ бахатыр кӕнут уӕ папа нӕ зоны чындзӕхсӕвты цӕгъдын. О, йӕ сӕрмӕ нӕ хӕссы уӕ папа. Фӕлӕ, махӕ, нӕ зон, сын хъуамӕ баххуыс кӕна Уӕрӕсейы цӕрӕнмӕ нӕ уавӕр ахӕм у махӕн. Хъыгагӕн, мӕм Хъыгагӕн, о. Таму, дӕ цард куыд аразыс? Планмӕ гӕсгӕ ӕви абоны цӕстӕй кӕсыс абонмӕ? Абон цы уа, уый хорз, райсом дӕр та исты уыдзӕн, зӕгъгӕ, афтӕ ӕви цыдӕр фӕтк ис дӕ размӕ?
Ныр фӕстаг дыууӕ-ӕртӕ азы мын куыддӕр афтӕ уайы, мӕнӕ абон цы у, уый хорз, райсом дӕр исты уыдзӕн. Раздӕр та цыдӕр плӕнттӕ мӕм уыдис. Ныр къонайы размӕ мын уыдис рок-группӕ. Цагътон уырыссаг рок. Уӕ мын пълӕнттӕ уыдис ацӕгъдын исты нашествие, зӕгъӕм, кӕнӕ рок-фестиваль Крылья-йы. Ӕмӕ сабыргай-сабыргай архайдтам, фыстон зарджытӕ, стӕй агуырдтон музыкантты, стӕй радтам сольный концерт. Ӕмӕ куыддӕр сабыргай-сабыргай цыдыстӕм на нашествимӕ.

Мӕхи нӕ уарзын, мӕн ӕмӕ Ирыстоны уарзын, кӕнӕ мӕ паддзахы уарзын, алчидӕр фыццаджыдӕр уарзы йӕхи. Мӕн мыдыр афтӕ кӕсы, фӕлӕ Кӕд афтӕ нын дзуры, уӕд сайы, мӕнмӕ гӕсгӕ.
Мыггады ныхасмӕ та цы цӕстӕй кӕсыс? Куыд ӕгъдауӕй дӕ фӕрсын, уый дын бамбарын кӕндзынӕн. Искуы дӕ бахъуыди, зӕгъӕм, барӕй асайын? Цыдӕр хорздзинады тыххӕй. Хорздзинады кӕнӕ ӕндӕр истӕй тыххӕй дӕр уӕд. Куыннӕ, куыннӕ. Мӕ фӕрстӕ никуы рабӕрӕг и. асайдтай уый?
Уый фӕстӕ-иу мӕхӕдӕг загътон, мӕнӕ дӕ йе уӕд асайдтон. Ӕмӕ цы цӕстӕй? Алцыдӕр уыди хорз. Зӕгъӕм, мӕ мад нӕ. Мӕ мадӕн куыд хъуамӕ зӕгъон? Мама, мӕнӕ ныр стӕм кӕмдӕр мӕнӕ Пятигорскы, нӕ? Мӕ скодтам аварийы машинӕйӕ. ӕмӕ ацы дӕр хорз у, фӕлӕ уый ныр цы уый зӕгъӕм, зӕгъӕм, зӕгъӕм. Лӕг исты хъуыддаджы куы бахауы, уӕд цӕмӕй йӕ ныййарджытӕ кӕнӕ йӕ лымӕн адӕм ма мӕт кӕной, уый тыххӕй хъуамӕ асайӕм ӕмӕ гӕсгӕ, цӕмӕй йӕ, йӕ бинонтӕ ма мӕт кӕной, уӕлдай уӕлдай нерв ма кӕной, афтӕ.
Та мӕ хъусын дӕм ӕмӕ куыд фӕзӕгъынц, мӕнӕ цыма раст мӕ цуры гыццыл зӕронд лӕг бады. Афтӕ мӕм кӕсы. Бузныг.
Цӕмӕн афтӕ ныртӕккӕ фӕсивӕд бынтон ӕндӕр цавӕрдӕр хъуыддӕгтӕ куы уарзынц ӕмӕ куы тырнынц. Уӕд никуыдӕм дӕ фӕстӕ чи ахъӕр кодта, цом ма мӕнӕ ныууадз ма уыцы Хабӕрттӕ сомма уартӕ искуы донбыл аулӕфӕмт ӕмӕ цыдӕртӕ исты фыдуаг митӕ кӕнӕм, зӕгъгӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕ хорз фӕсивӕд нӕм ис, фӕлӕ уыцы фӕсивӕды нӕ зонынц. Мӕнӕ зӕгъӕм, мӕн Ютубы фӕрцы базыдтой, мӕнӕ хъисын фӕндырыл цӕгъдын, ӕмӕ уый фӕрцы ныр зонынц куыд мӕнӕ ирон лӕппу. Фӕлӕ мӕнӕй бирӕ хуыздӕр фӕсивӕд ис, сӕ зонын, стӕй ӕз кӕй нӕ зонын, ахӕмтӕ та ноджы фылдӕр. Там у иу ахӕм фарст.
Ма зӕгъӕм, ацы зӕххы къорийыл дӕ ӕппӕты фылдӕр бартӕ кӕмӕн ис, кӕмӕ ис ахӕм адӕймаг, цы саразы ӕппӕты фыццаг?
Хӕст ма уӕд, ӕмӕ фыццаджыдӕр гыццыл сывӕллӕттӕ рынчын ма кӕнӕнт, дыккаджы та иннӕ адӕмтӕ ма рынчын кӕнӕнт. хӕсты мӕн ӕниздзинад о кӕддӕр аз бамбӕрстон уӕд цы у дӕ хӕс ныртӕккӕ дӕ размӕ цавӕр хӕсы вӕрыс мӕ ма дзӕбӕх уӕд цӕмӕй ӕз хъуамӕ ӕз хъуамӕ кусон цӕмӕй мӕ мад мауал куса цӕмӕй йӕ зӕронды бонтӕ хорзӕй дзӕбӕхӕй рвита бирӕ дын цӕрӕд Бузныг алкӕй мадӕлтӕ.
Уый у мӕ хӕсмӕмӕ гӕсгӕ. Ныр мӕ бон у зӕгъын ӕмӕ асайын мӕнӕ цӕмӕй ирон ӕгъдау сфидар уа, цӕмӕй фӕлӕ ууыл дӕр кусӕм, фӕлӕ фыццаджы дӕр мӕнӕн мӕ хӕс у мӕ бинонтӕ, мӕ мӕхӕдӕг. Дыккаджы та ме рвадӕлтӕ, ме мбӕлттӕ. Мӕнӕн мӕ бинонтӕ хорз кой ме мбӕлттӕ, уый фӕстӕ хъуыды кӕндзыстӕм иннӕ хабӕрттыл, иннӕ хабӕрттыл дӕр, Ирыстоныл дӕр, ирон ӕгъдауыл, ирондзинадыл, фӕлӕ уый, уый рӕдыд у. Ирон ӕгъдауы кой куы кӕнай, дӕ, дӕ бинонты та хӕссын дӕ бон куы нӕ уайа, уӕд, мӕмӕ гӕсгӕ мӕ.
Ахӕм уыди Берозты Таймуразы цӕстӕнгас абоны цардмӕ йӕхимӕ ӕмӕ йӕ алварс цы адӕмы уыны, уыдонмӕ. Сӕрмӕт тывымӕ кӕсут дарддӕр? Мах та уал ын зӕгъӕм хӕрзбон. Бузныг та мыл кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, уый тыххӕй. Стыр бузныг дӕм дӕр.